mũthikĩrĩria wa koro rĩngĩ ndakũnyita ũgeni mahinda-inĩ maya handũ harĩa hothe ũngĩkorwo ũgĩthikĩrĩria thĩinĩ wa itonga ciothe cia bũrũri nĩ kahinda kangĩ twakĩheo nĩ nyene nĩgetha eh, tũhote gũthiĩ na mbere na kũrung'a ndeto ĩno njega ya ũndũire witũ wa mũgĩkũyũ na mĩtugo ya mũgĩkũyũ Ah, nĩ amu he bata nĩgetha tũthiĩ na mbere na kwĩmenya na tũthiĩ na mbere na kũmenya nĩ ha twatereire makinya na ndĩramenya no tũgĩthiĩte oro wega nĩ tondũ eh, no tũragĩthiĩ tũgĩcokagia rwĩ mũkaro na tũragĩthiĩ tũgĩcokagia makinya harĩa tuoreire nĩ tondũ nĩ ngoretwo eh, ngĩnyita eh, ciũria nyingĩ kuma kũrĩ eroreri na tũkahota gũkorwo ah, tũgĩcirunga na tũgĩcicokia ah, kũringana na ũrĩa cikĩagĩrĩire na ngaikena mũno nĩ tondũ no tũragĩthiĩ tũkĩethaga na nĩ wega nĩ tondũ nĩ tũremenya eh, nĩgetha tũhote kũrangĩra mĩciĩ itũ tũhote gũkĩrangĩra bamĩrĩ citũ na nĩgetha twetha twemenya tũcoke eh, tũkĩyende nĩ amu tũtingĩkĩmenwo eh, tũcoke na ithuĩ tũkĩmene rĩu atarĩ ndĩkĩmenaga kaingĩ ngari takĩrĩ namba nĩ ya mũici niĩ ha marĩtwa makwa niĩ ndacenjia njĩtagwo mwangi wa mũirũrĩ mũcera wa mbarĩ ya mwenda marika merĩ ma ũkũri wa thĩ nĩ ndĩ wa mwangi ngaciarwo nĩ maina Mena kĩrĩ kĩaragia rĩa kĩngatanĩra maitũ na kĩrĩ ng'ũndũ nĩ gĩkoragwo gatũra kanini getagwo Drekat gũkũ Botswana kanini mũno tondũ tũkĩganagĩra na andũ akwa ngĩrĩ na andũ andũ matigĩtaragwo ah, mahiũ nĩmo magĩtaragwo na nĩkuo tũgĩikaragĩra na nĩkuo tũgĩethagĩra wariĩ kana nĩkuo tũgĩethaga ũboco na hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩakiuma ngo-inĩ rĩhiũrĩtie ciande rĩgetetie ruota ũtia rĩrorete mbaireni o mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ rĩu nĩ kahinda kangĩ twakĩheo nĩ nyina nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na kũrora harĩa twatigithĩirie tabarĩra ĩyo ĩngĩ Ah, nĩ ndaikĩtie harĩa ng'enda-inĩ um, thimo ĩmwe ĩrĩa ĩkoragwo ĩkuĩte mbũri ta tha na nĩ ndakĩciria na ngakĩmenya mangĩkorwo mwakĩmĩona ĩrakoragwo ĩkiuga ona ĩgĩtunywo mwana nĩ ĩkagĩrio mũngũ ĩyo nĩ thimo ĩrĩa gũkĩendaga ũmũthĩ tũrore kana nĩ tũkũmĩbabanua tũgerie kũingĩra thĩinĩ hanini na tũrike eh, nĩgetha tũkĩmenye ũrĩa yugĩte nĩ amu kĩrĩa gĩatũmire ndĩgĩcirie ũhoro wa thimo ĩyo nĩ atĩ eh, nĩ ĩratwarana na maũndũ marĩa tũkoragwo tũkĩaria ma rũracio eh, ma ũkĩracĩria mũkaguo na nĩgetha mũciĩ waku kwage ngũĩ na nĩgetha gwĩkĩre kwĩna thayũ tondũ eh, gĩtũmi gĩa kũgĩa na tabarĩra ĩno ndĩkĩmũrĩkania oro rĩngĩ o ta ũrĩa ndĩkĩmwĩraga nĩ kũgeria kũmenya maũndũ ma mamwe marĩa makoragwo makĩrehe ndiro thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ kana thĩinĩ wa mĩciĩ itũ na ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkuĩte mbũri tatha mũno nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akĩrwo nĩ kũhikania akĩgĩra mũtumia akĩmũiga nyũmba eh, na ndagĩcoke gũgĩthiĩ gũgĩtwara indo iria cikĩendagwo gũgĩtwarwo kwa mũtumia cigĩtwarĩrwo aciari ake na nĩkĩo hau mwakiuga ndakiuga harakiumire thimũ ĩyo yugaga ona ĩgĩtunywo mwana nĩ ĩkagĩrio mũngũ Eh, tene na tene mũno nĩ kwarĩ ah, na mũtumia ah, warĩ na kana na ũrĩa mũkĩũĩ atumia tene arĩa magĩikarĩte kũrĩa macinani eh, atumia hĩndĩ ĩrĩa mathiaga gũkĩrĩma ngwacĩ makĩrĩmaga mĩanga ah, na ikwa icio nĩcio irio iria ciakĩrĩ cia mũgĩkũyũ na ngwĩciria hihi aingĩ anyu nĩ magĩcikorereire Eh, atumia kaingĩ maigagĩrĩra mwana ng'ong'o na ngoi magagĩthiĩ mũgũnda na banga kana na icembe eh, na tondũ matingĩkĩrĩma na mwana e thutha wa ng'ong'o hĩndĩ ĩyo agĩkuĩtwo na ngoi eh, nĩ- nĩ nĩ magĩthiaga makĩiga mwana eh, rungu wa irigũ eh, magakĩmũikaria hau ũguo magakĩmũkomia hau na agĩkorwo hihi nake harĩa arakĩrĩmĩra nĩ agũkorwo agĩikia ritho agakĩonaga mwana kana hihi rĩrĩa mwana akĩrĩra agagĩteng'era agagĩthiĩ gũkĩrora nĩkĩ gĩatũma ah, akĩrĩre rĩu mũthenya ũmwe mũthenya ũmwe mũtumia nĩ agĩthire o- o kama kawaida ta rutini yake na agĩthiĩ na mwana na akĩmũkomia rungu wa mũtĩ eh, harĩa akĩrĩmaga hakĩrĩ na mũtĩ no rĩu kĩrĩa ekire nĩ ariganĩirwo nĩ gũkĩrora harĩa igũrũ wa mũtĩ ũcio kana no ũkorwo hihi kwĩna honge eh, cingĩkiunĩka cikĩgwĩre mwana kana no ĩkorwo hihi kwĩna eh, nyamũ ĩngĩkorwo ĩku mũtĩ-inĩ ĩgĩũkĩte gwetha gĩ- kĩndũ gĩa kũrĩa we ũrĩa ekire akĩruta mwana na ngũi yake agĩkĩmũkomia harĩa rungu wa mũtĩ agĩcoka agĩkĩoya banga wake na ithanwa agĩkĩanjia eh, gũkĩrĩma no thutha wa kahinda gatarĩ coho eh, nũgũ nĩ yoimire na igũrũ ĩgĩgĩũka ĩcirĩtie mwana nĩ irio ĩkĩoya mwana na ĩkĩambata nake kũrĩa mũtĩ igũrũ hĩndĩ ĩrĩa nũgũ ĩyo yakĩambatire na mwana kũrĩa igũrũ nĩ mũkĩũĩ nũgũ mĩtugo ya nũgũ ĩkoragwo ĩkĩgera tarĩ yo ya mũndũ nũgũ nĩ yakĩambĩrĩirie gũthakia mwana na mwana akĩona hĩ anga ũyũ no ta mũndũ eh, na magĩkĩanjia gwĩthaka na magĩkĩanjia eh, gwĩtheka magĩkenaga mũtumia nĩ acokire eh, akĩrĩma akĩigua eh, mwana agĩtheka e mũtĩ igũrũ na akĩmaka mũno mũno mũno mũno arigwo mwana ũcio ambatire atĩa no arũthĩrĩria wega nĩ acokire akĩona mwana marathaka na mũndũ gwĩtwo nũũ

eh, rĩmwe Ah, na agĩtua o mũkohoro wĩna bunch- eh, wĩna bunches cigana ona cia marigũ na agĩthiĩ akuĩte na akĩiga harĩa rungu wa mũtĩ ũrĩa mwana atwarirwo kũrĩa igũrũ hĩndĩ ĩrĩa nũgũ yakĩo nĩ mũtumia nĩoka nĩaiga marigũ eh, na mba- ehera nũgũ nĩyaharũrũkire

no nĩgetha yoe marigũ maya mangĩ nĩ yaigire mwana thĩ na ĩkĩoya marigũ maya mangĩ eh, na moko merĩ ĩkĩriganwo nĩ ima na mwana ĩkĩiga mwana thĩ na ĩkĩoya marigũ na ĩkĩambata mũtĩ igũrũ rĩu hĩndĩ ĩrĩa yakĩambatire mũrĩ- mũtĩ igũrũ yagĩthire ĩkĩrĩaga marigũ mayo nake mũtumia agĩkena mũno nĩ tondũ nĩ areherwo mwana na mwana ndakĩgurarire na ndakĩrĩra handũ agĩkoretwo akĩrĩ mũtihie na agĩkena mũno rĩu nĩ acokire akĩoya mwana na ndagĩthire na mbere na kũrĩma rĩngĩ no kũinũka makĩinũkire nĩgetha agĩthiĩ akĩrore mwana kana hihi hakĩrĩ handũ akĩrĩ mũhutie kwa mũnyaka nũgũ eh, no gũthaki yagĩthakagia mwana ndĩagĩkorirwo yakĩhana ta ĩgũkĩguraria mwana rĩu haha mũtumia ũcio nĩ acokire agĩcemania na mũrũme akĩmũhe rũgano mũrũme nake agĩkĩmwĩra na kaĩ nĩ ma thimũ ĩrĩa yugaga ĩgĩtunywo mwana nĩ ĩkagĩrio mũngũ ĩ nĩ ũĩ ũngĩregire kũhe nũgũ ĩyo marigũ ndĩngĩkũreheire mwana ũcio harĩa thĩ rĩu thimo ĩyo ĩgagĩũkĩra hau ĩgakiuga ĩgĩtunywo mwana nĩ ĩkagĩrio mũngũ ngwĩciria nĩ mwakĩona harĩa thimo ĩragĩũkĩra na tũgakĩrwo atĩ ũngĩenda kĩndũ ũgĩkorwo nĩ wĩrirĩirie kĩndũ eh, na nĩ gĩaku kana hihi nĩ nĩ kĩndũ ũrenda gwĩkorwo wĩ nakĩo no mũhaka o ta ũrĩa kwĩragwo nĩ mũthweri takacha mfunguni sharti ainame rĩu haha nĩ tuona nĩgetha mũtumia ũyũ aticokerio mwana nĩ ndũgũ no mũhaka ngĩmĩnengerie kanyi- kĩndũ kana o kanyamũ imũhenererie nĩgetha eh, akĩnengerwo mwana rĩu haha nĩho thimũ ĩyo yoimire eh, ĩno ĩkiugaga eh, ona ĩgĩtunywo mwana nĩ ikagĩrio mũngũ na ũguo nĩguo mũtumia ũcio ekire agĩkĩrĩa nũgũ kanyamũ kanini we marigũ nĩgetha nũgũ ĩriganĩrwo eh, nĩgetha ĩcoke ĩkĩmũrehere mwana rĩu ũhoro ũcio ũgagĩtũruta atĩ we ũhikanĩtie eh, ngĩgĩtiriha thimũ ĩyo ĩtũrutaga we ũhikanĩtie we ũgĩrĩte mũtumia kwao na ndũkĩrĩ wagĩtwara kĩndũ

ĩgĩtunywo mwana nĩ ĩkagerio mũngũ tiga kũiya kana kuoya mũtumia wene, kuoya mũirĩtu wene ũgathiĩ kũmũhingĩra gwaku na ndũrĩ wagĩtwara ona kĩ. Ngwĩciria mwagĩthiĩ mũgĩkuokĩrwo nĩ mũndũ ũtarakĩũĩ nĩ gũkĩenda gũkĩbabanua. Tũgũthiĩ na mbere tũkĩmenyaga tũkĩheanaga ngerekano cia thimo thĩinĩ Ah, tũkĩgereka maũndũ marĩa tũragĩthiĩ na mbere na kwaria direct iria tũrĩgĩkoragwo twĩ nayo na twĩ hakuhĩ kũhingũra ceceni citũ nĩgetha tũkorwo tũkĩoya ciũria na tũkorwo tũkĩ interact ah, tũgakorwo tũkĩonana one on one on the video Ah, na nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũkuokĩrwo nĩ maũndũ maya nĩgetha eh, tũmamenye na twamamenya eh, ndĩkĩmwĩraga generation nĩ inya gũkaguo baba wanyu we mwenyewe na mwana waku ithuĩ rĩu nĩ ithuĩ tũrakinyĩria ciana citũ generation ya kana na hau nĩho mũkaro eh, rũĩ rũgacoka mũkaro nĩ tondũ eh, nĩguo tũgakorwo tũkĩgomania ndeto ĩno na ciana citũ rĩu hau nĩho hagakorwo atĩ ndeto ĩno nĩ yagomana na gũtigakorwo na mathĩna makorwo matigarĩte ũhoro wothe wakorwo nĩ wa eh, andũ othe nĩ maũĩ na gũtigakorwo kwĩna maũndũ magakorwo matigarĩte ma kũmenya na nĩkĩo tũrerutanĩria mũno eh, nĩ mwĩra kĩrĩra ti mbuĩ na nĩkĩo mbeũ njĩthĩ yũkĩrĩte nĩgetha ĩheane kĩrĩra gĩkĩ kĩega kĩa maithe maitũ na nĩgetha tũmenye harĩa twaterire makinya tũmacokie Ah, o ta ũrĩa ndĩkĩmwĩraga ciana nĩcio cigacokia maithe mao ũthamaki nĩgetha magĩthamake eh, na nĩgetha tũcoke kana gũcoke ũrĩa kwarĩ hau gatene na nĩgetha maũndũ mothe magĩre na magĩrĩre kũringana na ũrĩa maithe maitũ magĩrĩre tũikare ngwamba gũkinyia hau ndereti ya ũmũthĩ na ngwĩciria ngai agĩtũhe kanya kangĩ thĩinĩ wa kiumia gĩkĩ nĩ tũgũkorwo na tabarĩra ĩngĩ nĩ ngũkorwo ngĩikia harĩa ng'enda-inĩ tabarĩra tũgũkorwo twĩ nayo mũtikarĩrwo tabarĩra ĩno yothe tũkoragwo twĩ nayo nĩ ya maũndũ maya mothe tũkoragwo tũkĩaria maũndũ maya tũkoragwo tũkĩrung'a boithe ĩno itũ ya ũndũire wa mũgĩkũyũ thĩinĩ wa diaspora kana thĩinĩ wa handũ hothe itoka cia thĩ cia rũma nĩ kũmenya maũndũ marĩa matũrehagĩra bad luck thĩinĩ wa mĩciĩ itũ eh, na tũgathiĩ tũkĩmaũtarainagi nĩgetha tũhote gũkorwo eh, tũkĩmamenya na twamamenya tũmeke na nĩgetha mĩciĩ itũ ĩkorwo nĩ ya gũtherema rĩu nginyagia hĩndĩ ĩrĩa ngai atũhe kahinda kangĩ niĩ oro rĩngĩ njĩtagwo mwangi wa mwĩrũrĩ mũcera wa mbere ya mwenda marika merĩ nĩ mwa- nĩ ndĩ wa mwangi gaciarwo nĩ maina nĩwe awa na hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩakiuma ngo-inĩ tegetetie cianda ĩrĩa orete mbaire niĩ o mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ nakĩo kĩrinyaga gĩtheru kĩrogwataira kĩrogwata